Nilqagħkom għal programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn flimkien ma' Lino Cini llum ħanitkellmu fuq pjanta eh, illi nsibuha ħafna f'Malta Ħafna min-nies ovvjament fil-kampanja joħorġu jfittxuha u hawnhekk ħa naraw kif nistgħu niżirawha id-dar, illi hija l-pjanta tal-kappar. Sewwa. Darren.
Mela, inti qed nistgħu niżirawha d-dar. Di mhix faċli biex tnissel jew tkabbarha, di mixtieqa minn nursery, sewwa. Jekk jiena għanajt ħan prova, għandi battikata biex n-nisel u jew nkabbar waħda minna. Issa fin-natura jifjorixxu jikbru faċilment. Mela, din trid art sinjura ħafna. Di pjanta mediterrana. Issiba il-naħat t-isfel tal-Mediterran, l-Afrika ta' fuq, u anke il-Van Nofsani, u l-lumans li tanka l-Australja. Eh, apparti minn dak, eh, biex tkabbara din, aħna f'dal każ ġibnija minn min nursery, sawa. Trid eh, ħamrija sinjura ħafna. Għaliex naħseb huwa diffiċli li tkabbara miż-żerja tagħha stess. Mhux daqshekk faċli.
Iż-żerja taħra toħroġ mill-fjura. Ehm, mhix daqshekk faċli kif qed ngħid. Iva, ehm, trid ikollok art fertilizzanta tajba ħafna, ma tridx ħafna ilma u waqqas ma trid ehm, post kiesaħ ħafna, għalhekk Malta tifjorixxi għax għana ma ninżlux taħt iż-żewra pereżempju. Issa din tagħmel eh, mela aħna nieklu il-kappar li huwa il-fjura tagħha. Dak jagħmel 16 eh, sija miftuħa l-fjura tagħha u terġa' tagħlaq. Aħna niġbruh u wara 10 tim tista' terġa' ddura u taqta' minna. Sewa, issa. Eh, si bħala bħala pjanta, bħala xemx. Ħad tista' titfaħa fid-del jew trid ħalija fix-xemx xemx? Eh, pjuttost eh, fix-xemx, trid ħafna xemx, iva, ma daqiex xemx. Din tikber pereżempju isu metru u nofs fl-oli, imma mbagħad tifrex il-frijajt tagħha jiddendlu. Din għandha l-weraq tagħha eh, jibes ħafna u jiservi eh, ta' kompost tal-pjanta stess. Jaqa għax hi tanti folta illi kważi kważi biex tippenetra tissera għax folta ħafna. Kifat, trid art fertili u mhux daqstant ilma. Minn mill-proċess imma illi illi aħna għandna pjanta żgħira hawnhekk sakemm tikber. Naħseb hemm moment ta' żmien illi illi nistgħu nibdew nieħdu ftit minnha. Iva Darryl, għandek l-ewwel l-ewwel sena biex tistabbilixxi lilha nfisha, imma mbagħad tibda toħroġ il-fjuri. Is-sandina ta' tagħmel fjuri sbieħ ħafna ta' fjuri bojod fuq zokk vjola hekk jew fir-roża. U kif għadt, kull ma jagħmlu

Issa fil-pot eh, għal pjanta bħal din, biżejjed forsi daddaqs biżejjed imma eventwalment kollok bżonn tkabbar jew jew. Ti tista' ti anke tagħmilha fil-ħamrija kollok ġardina u hi tikber ma mhix invażiva. Taf għandek xeru pereżempju li jifirxu fil-bot tikber sintendi imma sabiħa minna fjew kontrollata. Issa, għan nkomplu bil-proċess biex nirripottjawa sewa. Issa, mela, għawnek għandi reċipjent ikbar mill-li kienet l-eruq diġa edin eh, ifittxu fej jimirħu. Issa għawnek namel bħal ħofra fej kol biex toqot u indawwar il-ħamrija maħħa sal-parti ta' fuq ta' fuq l-għeruq. Ħanżid ftit ħamrija. Għax ma rridux iħallu l-għeruq fl-arja ta' Umbat wara li nkunu l-estena mill-parti tal-ħamrija, intu ftit ilma kem kem tkun mduża l-ħamrija. Hekk, u din lesta biex kompli tikber. U għandek pjanta tal-kampar id-dar fejn ovvjament tista' tista' minn flok minn flok tot iddur il-kampanja u tieħu dak li qed tagħti natura għandna għandna in-natura id-dar. Iva, u f'dan qies taf tikber ġmiela ta'. Grazzi lin, grazzi tal-informazzjoni. Eh, Nistidinkom biex terġa' tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa